e banna kgang lerato kae gape nna e be ke nagana gore gona ka mo lerato lerato
matete gane wa yo rasa so e be ke maketše gore o kae a ke re be o sa khiela lebati e be ke leka kwa bathroom
okay a re dule fase ke go tlhalosetse gore na e be go le jwang kwa ga mokgotsi wa papa
so o re go diragetšeng yo o ka se tshepe gape ke re mokgotsi wa papa e be re mo etetše ke blessa yaka ee so a zanga go eba le dramanyana mola le dutše ka moka awa nna e be ke swabanyana mo mathomong mara ka feleletša ke e ba comfortable ka nnete Plesa ya gago yona e rileng ge e go bona? A yeo yena ke sekebeko sa mafele le bile o kgona le go actor. O ra jwang? Gape mpotše ditaba ka moka mokgotsi yaka. O itše a re go mpona a no actor o ka re yena ga a ntsebe e bile a ba a botšiša le papa gore leina la ka ke mang. Yo! Lerato, Kua gona ke kgweditše monna thwi. Wena na?
So mosadi wa pelasa ya gago a sa nka a bona gore go na le seo se diregang gare ga gago le monna wa gagwe? A, yeo yena ke kgogo ga a bone selo, ebile go a bonala gore monna gagwe ga a sa mo rata. E, gane wa e bolela so? Ke kwele ka mokgwa o e be a bolela le yena ka gona. Gane e be a bolela le yena bjang? Weni, ke re be a kwala gore ga a mo hlomphe. Okay.
Ya. Sale o ka ntshepiša gore o tlo mpotša gore blesser ya gago ke wa ga mang sefane. Oh, ke lebetše go mmotšiša. O na le two weeks ka moka o ratana le yena, mara ga o tsebe sefane sa gagwe. Goba maybe o a se tseba, o no ba o sa nyake go mpotša. ka gore go na le seo o nkutelago sona
aowa mokgotsi wa ka a ke go utele selo wa tseba gore nna ke go botsa dilo ka moka kere okay ke no tshepa gore ga gona seo o nkutelago sona e re nna ke late founu ya ka ka kwa bathroom ke check gore na a sa nka ba mfounela na

Wow, how can he say such a thing?
lerato ga noe o ntebeletše ka kudu so aowa ke no ba ke go lebeletše o ka rona le tabanyana so mara o ne o tšhaba go mpotša aowa nna wa nrumula shem a ke tsebe gore o bolela ka eng Okay, if a ona taba e re nna ga ke tsamaye. O ya kae jwale?
Ke ya kwa ga Joe ko kopana le Sam. Okay, tsamaya o yo iketla le motho wa gago.
wa tseba taba gore ke boete mmerekone ya nthakgatša re ke ye kua ba mbiditše ne ona ke tore ke fetša ka buta kua joo ke khumana le chips gape ke re ke rata le chips onta ena le donnontšha
matete gape be ke go gopotse wa kwa le nna e be ke go gopotse rato laka wa tseba mosegare gona o nkgahlile o raka eng a zang go wa bontšha gore nna lona re a tsebana ee e be ke sa nyoko gore papa bone selo gape monnela ee a ka tseba ka nna le wena o tlo re bolaya wena ka se go bolaya O tlo bolaya nna. Le wena o nkgahlile. Gape be o le serious o bontšha o ka re ga o ntsebe ka nnete. E be ke swanetše go actor sola ka gore e be ke sa nyake gore Khensani le papago ba nagane gore go na le seo se diregago magareng ga ka le wena. Ke a kwešiša. So mpotše mo, ka nnete be o sa tsebe gore ke nna ngwana ga Peter goba o fela o dula le nna o tseba gabotse gore ke nna ngwana mokgotsi wa gago? Eish! Ke be ke sa tsebe gore o ngwana wa ga Peter go bolela nnete. Bjalo ka gore gona jwale wa tseba o tlo dira jwang? Wa mpotšiša potšišo ya mohuta o? Ke no nyaka go tseba. Go tseba mang? Maybe o nyaka go fediša relationship ya rena. Yeo yona nka se e dire. Ka nnete? Matšete, a zanka ka ba ka gare ga relationship le motho wa mosadi yeo ke mo ratago pele ga ge nka kopana le wena. Ka nnete.
Matete, ntshepe ge ke re ke a go rata. Ke serious ka relationship ya rena. O nyaka go mpotša gore o bona future mo gare ga ka lwene? Ya, ke nyaka go go nyala go fetša sekolo, le ge e le gore go tlo ba bothata gore re botše papago ka rena. Eish, ke šia go mmona gore o tlo dira eng ge o mmotša ka rena.
matete o nagana gore ga ke tsebe gore o ratana le monna wa ragadi yaka wa tseba gore le gona bjale a ke tshepe gore malome sam o thitela ragadi kentshane ke tlo bona ke dirile eng mara ke mang bjale a kokotago mo bošego soo ragadi o ka re o bone gore ke be ke nyaka go go bona gona bjale ntšene go na le se nga endlakala ka wena no go na le seo ke nyakang go go botsa sona
nengi serene
ragadi a go bonolo gore ke bolele seo ke tlo se bolelago mara go swanetše gore o tsebe o bolabola yini wa mo tseba matete a kere ya na n'wi tiva
malume sam u ku chitela ka matete
sam ke nyaka go kgopela something from wene mara ke a swaba Ke go boditše gore nka go direla se sengwe le se sengwe se o se nyakago. So, o se ke wa tšhaba go nkgopela dilo. Ke kgopela go rontšeiši driver's license ga le ke nyaka go e dira mara ke sena tšhalete. Matete, ebe o no tšhaba go mpotša tšona tše? Ke tlo go diriša yona, my love. Ba re ke bokae ke nape ke go romela tšhalete ya gona gone bjale? Ke 10 k. E re ke go romela yona no.

Budget, o ka dumela go se robale rumong ya gago lekgono why o botšiša ke nyaka go tseba ka gore ke gopotse gore re ye somewhere ya nka kgona go sa robale rumong mara go dependa ka gore tlabe re ya kae Ke bukile room hotel ka ba ka ba kgopela gore ba e kgabiše gore nna le wena re kgone go yo robala gona. Yes, ke a dumela go ya. Plus a sanka ka robala hotel.
se nna plan now i have proof ku sam a nga se tshama a nranda mina
gape nna e be ke nagana gore wa go rata ni bone ti-red flags to tala mara ni tshama ni tibyela ku ri u ta cinca as time goes on
plan ya gago e eme bjang

bjale ka gore o mpoditše gore o plana go dira eng ka malome sam so matete yena o tlo dira eng ka yena
ke nyaka puta ke fa matete packet sa ba ka itse kwa rumone ya di-chips ona bjale ebile ke a fete nyaka o bona gore ne o nyako tlhakala bjaneng ke feta pekaetsa le ena o rata di-chips
ragadi gape ga o sompotse gore o tlo dira eng ka matete